Orta Aziýanyň dört döwletinde elde edilen hasabata görä, Gazagystanda beden we akyl taýdan näsag çagalaryň sany iki müň ýigrimi birinji ýylda ýigrimi dört göterim aşak düşen bolsa, Türkmenistanda şol bir wagtyň içinde näsag çagalaryň sany segsen ýedi göterime ýetdi. Türkmenistanyň jenaýatkär hökümetiniň bilim ministriniň berýän hasabatyna görä, mekdep-internatlarda, ýetimler öýünde beden we akyl taýdan näsag çagalaryň sany iki müň ýigrimi iki-iki müň ýigrimi üçünji ýyllar aralygynda on ýedi bütin ondan dört göterim ýokarlandy. Taryha gaýdyp gelsek, bir müň dokuz ýüz elli altynjy ýyldan başlap SSR-iň pagta proýektinde Amyderýa we Syrderýanyň suwuny pagta we bürünç meýdanlarynda ulanylmagynyň netijesinde dünýäde dördünji ýerde durýan süýji suw kölüniň guramagyna getirdi. Şeýlelikde, Aral kölüniň täsir edýän geografik topraklarynda tebigatynyň guraklyk yklymyna öwrüldi. Bir müň dokuz ýüz segsen dördünji ýylda Mary şäheriniň golaýynda ammonium öndürýän zawod gurulýar. Zawodyň häzirki önümçiligi ammiak selitrasy, ammiak, azot kislotasy, suwuklandyrylan kislorod, polipirplen haltasy, KASI-laşdyrylan suw, demir sulfaty ýaly önümler bolup durýar. Bu zawodyň önüm öndürip başlan ýyllaryndan Mary sebitiniň ilatynyň saglygyna uly zarb urýar. Halk içinde kletkanyň rak we bagyr serrozy diýip atlandyrylýan keseller giňden ýaýrady. Bu Türkmenistanyň jenaýatkär toparynyň saglygy goraýşy häzirki derejä getirenligi, ýeterli derman serişdeleriniň we ýokary hünärli lukmanlaryň ýoklugy sebäpli bejermäge ukypsyz bolup durýar. Şeýlelik bilen halkyň saglygyna agyr zeper ýetýär, Bejerilmedik keseller hroniki ýagdaýa öwrülýär we ýaş ölümler barha artýar. Häzirki döwürde ortaça ýaş kyrk-elli bäş ýaş aralygynda. Ýolöten we Lebap sebitinde ýerleşýän gaz öndüriji zawodlaryň daşky gurşawa we halkyň saglygyna zyýan ýetirmezligine üns berilmändir we öňi alynmandyr. Bu hem ýurduň tebigatyna we halkyň saglygyna öwezini dolup bolmajak uly zyýanlary ýetirýär. Ýolötendäki tebigy gazy işläp çykarýan zawodlaryň zäherli himiki galyndylary ýeliň netijesinde golaýdaky şäherdir obalara öwsüp, bu ýerdäki ýerli ýaşaýjylaryň saglyklaryna ýaramaz täsir galdyrýar. Bu zäherli himiki galyndylaryň howasyndan dem alýan ýaşaýjylarda wagtyň geçmegi bilen erbet keselleriň döremegine, ýagny onkologik keselleriň ýaýramagyna getirýär. Lebap iliniň hem umumy ýagdaýy şeýle. Bu katastrofiki ýagdaý hakynda Türkmenistanyň ekologlary we alymlaryny iş makalasyny ýazyp, aladalanyp, seminarlar geçirendigi heniz gözýetimde görülmeýär. Hünärmenler tarapyndan suwuň we howanyň näderejede zyýanlydygyny kesgitlemek üçin dosimetrler ulanylmaýar. Ýunisefiň beren hasabatyna görä, Türkmenistanda iki müň ýigrimi birinji ýylda beden we akyl taýdan näsag çagalaryň sany segsen ýedi göterim ýokarlandy. Munuň sebäpleriniň biri çaga iýmitiniň ýetmezçiligi bolup durýar. Ýurtda akyl we beden taýdan näsag çagalaryň sanynyň köpelmeginiň birnäçe faktorlary bar. Ekologiýa faktory howanyň zäherliligi, toksik elementleriň enäniň özüne we göwresindäki çagasyna erbet täsiri, Iýmit we saglyk, iýmit ýetmezçiligi, folik kislotasy ýetmezçiligi we hronik keseller dogulmadyk çagalaryň akyl taýdan riskini artdyrýar. Medisina kömegi, öz işini bilýän bilimli hünärli medisina hünärmenleriniň, akuşer-ginekologlaryň ýoklugy. Sosial-ekonomik faktor halkyň garyplygy, berilýän bilimiň, terbiýäniň pesligi, bilginiň ýetmezçiligi, internediň ýapyklygy. Hasan bilşiňiz ýaly dünýäde gazyň möçberi boýunça dördünji orny eýeleýär. Dünýäde. Gynansak-da bu ýagdaý tebigy resurslary dünýäde dördünji ýerde bolan baý bir döwletde ýagny Türkmenistanda döreýär. Tebigy resurslardan gelýän girdejiler nirede diýen soraglar dura-bara halkda döräp başlady. Muňa garamazdan ýurt möçberindäki benzin gytçylygy we çaga iýmitiniň ýetmezçilik edýän döwründe Türkmenistanyň jenaýatkär hökümetiniň Owganystana iki müň ýigrimi dördünji ýylyň on birinji sentýabrynda ynsanperwerlik kömegini ugratmagy halkyň arasynda Türkmenistanyň jenaýatkär hökümetine nägilelik döretdi.